f'idejk.
Jiena għadni hawnhekk ma' Mister Cool jew inkella ma' The Old Strongest The Strong Old Man. Eh, the Strong Old Man ta' Malta qegħdin ġewwa Rabat u issa qegħdin fil-ġim eh, personali tiegħek Paul. U xek hawnhekk fejn ti titrejnja. Fejn nitrejnja hawnhekk.
Issa hawnhekk fejn ħattini daqsxejn x'nagħmel lili wkoll. Problema.
Ħa naraw x'inhu ġej, ħa naraw min ser jaqbad iżjed. Il-problema li mhux ħa ngħabbsek ħafna, tgħidli għala, għax billi waġġajt, jiena deadlift kont nagħmel 300 kilos, illum qatt ma nagħmel 100 għax nistogor xi nħabba dari. 100, 100 mhux xorta ħafna. Dik il-100 kont narbaħhom bis-sniedi jien għand Bertu. Imma jien għalija ħafna 100 xorta. Isma' ejja nipprovawha jew? Nipprovawha. Hija ħaġa ngħidlek lilek u lil kull Malti li hawn. Sewwa. Jien għandi 75 għadni għaddej. Għax nieħu two litres ilma, nieħu ħmistax il oġġett sustanzi u nittrenja. U dejjem ngħidilhom il-Maltin, it-training huwa mediċina tal-ġisem. Veru, veru minn daqshekk. Hekk għadni għaddej jiena.
Mhux hekk. U t-tifel tiegħi dejjem jgħidli, inti tabib tiegħek innifsek. Inti fejn tagħmel tagħmel tbati jieqaf, Telma trid tbagħti kompli. Importanti, ma mbagħad jekk ikollna bżonn xi parir importanti li mmorru għand in-nies li jifhmu wkoll. Jien dejjem ħadd il-parir ta' min huwa minni. Tajjeb.
Eżatt, eżatt. Mela Pawl, ejja ħa narawk terfa' il-deadlift. Il-deadlift. Libes diġà għandu ċ-ċunturina hawnhekk madwaru, jiena ħankun qed nagħmilha warah, ħa naraw x'inhu ġej. Se jieħa l-faħħa darba mhux iżjed ħabba Mela, mela, mela, le l-importanti ma tweġġalix ħija. X'intajtli?
Tlaqna, tlaqna ħa narawk. Mamma mia. Ekku, għarajt, jessandum kem t
Yes! King inte! Ejja bil-motor ma tweġġax. Taj, isma paw, zommi daqxin il-mikrofonu jek joġbok. Għax jena ġejt preparat. Oh my god. Joseph, ejn niftit jek joġbok.

Il-laħwa dawk kollha flajwis, dawn kollha flajwis għall-karozzi. Sewwa. Dawn għamilthom jien ta' ċomp, u mbagħad dawn tad-dumbbells għamilthom jien ukoll ta' ċomp. Kollox homemade. Homemade, eh. Kollox homemade.
Għandi minnhom li huma xrajthom, ifhimni. Mhux hekk.
Isma' Paul, l-ewwel bdejna nitkellmu daqsxejn fuq l-isport estrem li tagħmel inti fejn tixbet il-karozzi, eċċetera, hawnhekk għandi daqsxejn ritratti tiegħek jiena. Għan nibdew narawhom bil-mod il-mod, tajjeb? Ok, ok. Ara, per eżempju, għajdi daqsxejn hawnhekk. Daqqa x'inti tixbet tagħmel? trak bisnieni.
L-aħwa. Taqali.
Trak bisnienek, u mbagħad hawnhekk Daqqa għandna. nixbet karozza budnejja. Nżomm lok dan jiena.
Fil-fatt għadhom hemm udnejja. Il-biża li għandi kun kun ir-riħ iżomm ir-riħ. Eh, Ħanoru għom iżjed. Ta' hawnhekk għandna dar ritratt Qed nixbeb xarja.
Għaqbet nixbeb xagħri. Hekk żommu ftit hemmhekk ħalli jaraw it-telespettaturi. U mbagħad. Jiġifieri b'xagħri b'dan.
Bit-toppu.
U hemmhekk għadu għesu għadu. Għadu. Dan qed waħħal musmar ġanjama u naqlaw biżnieni. Dejjem f'ten seconds naqalhom kont. Illum il-ġurnata l-kontra. Billi d-fokka taqlaw bisnin, qed insabnu naqlaw bidi. Sewa. Dawwa qed naqbid li nibżal saħħa. Xorta diffiċli.
Dan qed nagħmlu xi ħadid bajnejja. Żomm, xi Dejjem nuċċali tal-ħadid u tagħmillu l-dikaw, illum il-ġurnata qed nimbotta bajnejja. Bdilta. U hawnhekk x'għandna hemmhekk? Qed niġbed erba' karozzi bisnieni ta' qali. Il-aħwa.
U snien bħal madna l-ewwel għadhom hemmhekk, eh? Għadhom f'posthom, għadhom f'posthom. Għadhom f'posthom. Isma' Paul. Issa bi snieni, issa bi snieni ma għaddix jiena. Dawwar ta' Tito u qiegħed jiġbed Tony. Da li sieħbi Tony. Eżatt. Allura u qed jiġbed bi snienu u jiena mhux qed nagħmel lejla u qed nurih x'għandu jagħmel u ma jagħmilx. Ekku. Jiena kont nagħmel il-basijat kuljum nomgħod it-tappijiet ta' dawn tal-ilma. Veru.
Erba' sigħat mhux straight, ta' daqqa kwarta, daqqa nofsija dejjem l-għomor. Għax aktar ma tomgħod ħa ssaħħaħ hawn u ġbed hawn. Ekku. Se tagħmel hekk iħuġulek hawn barra. Allura dejjem qed tagħmel iktar is-saħħa.
Ħalli inti ssaħħaħ hawnhekk il-għonqok u ssaħħaħ in-nervaturi. Eżatt, eżatt.
Isma' Paul għax daqsxejn kif iltqajt mal-mara allura. Għax inti kont żgħir mhux hekk meta ltqajtu? Fakkarnix.
Il-mara tiegħi, jiena l-mara tiegħi, jien kont noqgħod fi sqaq l-ieħor. Forsi noħorġu barra u nurruh, tajjeb? Illum il-ġurnata qed noqgħod fi sqaq d-darba fejn kienet toqgħod il-mara. Sewwa. Tifhem?
Il-mara għamilt sentejn dejjem niġi warajha. Dejjem niġi warajha. Ma riditx taf bik, Pawl.
Taf, ejwa, u imma kienet tgħidli għadna żgħar, għadna żgħar. Imma darba kien hemm il-festa ta' Santa Katarina, kont bil-lambretta, Kellimt magħha kien qed jgħommha, eh. hi miexja u jien mhix mal-lambetta, ħaqda l-lambetta nsuq magħha. U minn dak il-għal ranġajna. Eh, eh, Malla kien il-mutur. Ta' 16 mela. sena sa 18 dejjem nittantaw, ta' 18 ranġajt l-ewwel darba. Il-aħwa, proset. U mbagħad kemm domtu miż-żewġin? Għamilt basnin għalus. U mbagħad tiżżewġ fis-70 fis-70 full. Ekku, eżatt. Tisma' tajjeb ukoll li nsellmu l-memorja tagħha. U mhux taf xejn taf kussajt tal-mara jiena, għax kont nidħol hawn f'saħħatni u ħin kollu ntalla' l-ilma biex nara naqal mara. Kont intalla' l-ilma u nbati biex noqgħod nara naqal mara. Eh, sewwa biex. Qabel, qabel ma ranġajna ġifieri, għax aħna minn dejjem konna ħbieb. Huma ma' ħutha u missierha. Mela allura kont iġġib l-iskuża biex tmur ittella' l-ilma. Ħalli jsib l-okkażjoni taħtha fl-okkażjoni. Ħalli noqgħod naraw u nkellimha. Imbagħad wara sentejn irranġajna. Eżatt, eżatt.
U nsellmu l-memorja tagħha fakkarni x'kien jisimha. Emma, Emma.
Emma, Emma. Emma mietet ta' 61 sena. Hekk. Mietet bil-kanser. U kemm hi l-belli mietet hi, kemm ilha mejt hi, ilha daqshekk voluntier. Mal ħospi Sputtini Commercials Falkal Fundation bjon. Proset. Tagħmel ħafna ġid ukoll. U tuni ħafna affarijiet, tuni ħafna affarijiet li jien nqassamhom. Ħwejjeġ, affarijiet tajbin. L-aħħar l-aħħar li kelli kien hu tkelli 300 jura. Tajt għal waħda żitt ma qtagħtex, jiġifieri dejjem għaddej. U mela, u mela, xi ħaġa sabiħa wkoll. Għax jien nippretendi bħalma jgħinu l-mara, illum il-ġurnata ngħin jienu. Bla dubju. Fejn nista' ngħin jienu.
Isma' x'kien qed tgħidlek allura l-mara meta tarak terfa' affarijiet tqal, ma kinitx tinkwieta jew? Xejn speċjali, il-mara xejn speċjali u kienet tgħidli qgħod attent, ġifieri għall-bidu kienet tgerger u mbagħad kienet tiġri hi, taf hekk ukoll. Kienet tiġi fija u tgħinni. Biex tissapportjak.
Tissuppertjani, it-tifel tiegħi dejjem ssiebu pereżempju fejn qed niġbed, para iġbed l-ewwel, ejja 'l hawn, oqgħod dritt u kien jgħinni, kien jgħinni ħafna. Pereżempju għall-bidu li kont niġbed, kont niġbed hekk, kien jgħidli, Faham mhix hekk, hekk, il-wire dritt għax meta tagħmel il-wire dritt inti qed tixbet, meta tagħmel il-wire hekk inti qed tarfa'. Allura titlef, titlef mill-ġibda, it-tifel dejjem jgħinija, tifel sportiv ħafna, għadu sal-lum jimxi u hekk. Importanti wkoll hu li jkollok is-sapport tal-familja. Ejwa le għandi s-sapport tal-familja. Tifel iħobbni ħafna u pariri tiegħu li hu dejjem meta naqta' qalbi għal xi ħaġa jgħidli le ħassab ha, ha nfehmek, m'għandekx problema. Il-moħħ kollox u għandu dejjem jgħidili, ha u l-moħħ aqwa minn hawn. Il-moħħ f'saħħtu iktar mill-muskoli. Għax tħaddem moħħok ma tbatix. Isma' nfakkruhom it-telespettaturi li tali għandek 75 sena. 75 sena. Oh, għadek għaddej, Paul. 75 għaddej.
Però bħalissa m'għandix 75 ta'? Eh, u ftit. Bħalissa 44 għandi. Eh, eh. Bħalissa ħajkolli 75 kif inħares l-mela. Għax nara t-tikmix. U oh, le, għadek t-der tajja. Għagħarġiex. Oh, mela. Jina naħdem fil-ġebel, kont fil-xemx, akkont. li għamilt ġifiri ommi fil-ġebel, mandi xie tikmix tal-ħagġeb għaw l-aktar li għandi. Għaw minn għandu għal bensana un kummex aktar minn. Mux ek, ma għaw jindem konta eh. t-shirt ek, uqda, għaw ek, dejjem motti, għaw, nuċċali u beritta ġifiri u ċkontu għuħsib il-wicċ.
Eżat, eżat. Isma, Paul, għajli daqxajn dwar il-rekord li għandek, għax inti għandek il-għandek rekord għaw Malta. Għaw Malta għamilna rekord eh, ma xara bank, ġbit eh, karozza bxari. Mhux sewwa.
bit-ta' xi 25 feet xi ħaġa. U issa għamilna rekord hawnhekk il-Cory Dean. F'36 seconds kissret kantun fuq, kissruli dejjem, kissruli kantun fuq rasi, kissruli kantun fuq l-istonku tiegħi u tliet daqqiet ta' mazza. 36 seconds. Għalina. Kien jaħ mmorru, taf ġifieri. Eh, Għax kien hawn mhux hekk. sieħbi dan Joey, Eh. kien hemm Tony, kien hemm ieħor li jkisser, jiġifieri jġibu l-ġebla, jneħħuha, jġibu l-oħra, hekk, 36 seconds. U issa

Hemm xi 35 kilos hawn. U dik għamiltha jiena biex niġbed, biex nittrejnja, nintrabat minn hawn u niġbed hekk, bħal meta qed niġbed it-trakkijiet. Sewwa. Għax it-trakk mhux kemm jiżen, it-trakk hemm fih ġibda. It-trakk għandi miżien, niġbed, issa jekk immarka 35 kilos għadu ma nqalgħax, imbagħad kif jibda jimxi jiġi 30, jien irrid nittrejnja fuq 35 kilos hawn.

600 sit ups issa llum il-ġurnata billi waġġajt qed nagħmel 300 jew hekk, imma hawnhekk jiġifieri bit-training taż-żaqq. Eħe, le le ma għalhekk għalhekk importanti ħalli dak li n-nisa qegħdin jarawna ma jippruvawhomx dawn l-affarijiet. Trid tkun professjonali u tkun tittrejnjat ħafna għalihom. Eżatt. Jiena mhux ħa nipprova jien, tajjeb, kollox f'idejk, inti ħa tagħmilha mhux jiena. Tajjeb, aħna ħa nkun qed niltaqgħu magħkom daqs siegħa oħra, ħa nkun qed nippreparaw kollox biex imbagħad xi niġu lura naraw the old Strongest man il Malta jipprova jorina dak li wkoll wara kollox kiser ir-rekords bih. Però dan u aktar daqsi oħra lura linja fl-studios.
Jurgen għax neħħejt il-ġaketta jien, neħħejt il-ġaketta intu kol, ħanawdu nilabu għek, issa xnam għek neħħi l-flok teħħi intu kol. Ajma, kem nu kos naqbat maġurxin u għek naddu għal-ġurnata u. Imma ħa nkompli nintervista ma' Annalise. Mela wasalna għal punt fejn inti l-ewwel nett tħajjart tiġbed xi ħaġa f'xagħrek. Mela, mela nitħajjar.
Jew f'sinek jew f'widnek, xejn, le. Fuq hekk minn dak l-aspett. Forsi. Ma naħsibx li nqala'. Le, le, laqqas jien.
Mela, wasalna għal punt fejn inti bdejt tkanta mingħajr training, just bdejt tħoss li għandek il-kant waqt li, jiġifieri u mbagħad, jiġifieri din importanti nsemmugħa għax il-kant ma jiġix waħdu, yes, ikollok it-talent,